Ier yn oertiid skiep Ymir in wenplak. Sân wie der noch see, noch koele weagen. Ierde wie nearne gjin himel der boppe, ûngrûn sûnder ein en nearne gers. De goede fersteander hat faaks al yn de gaten dat ik it dit kear net in nije dichtbondel besprekke sil, mar it hawwe sil oer de saneamde poëtyske Edda, dy't foar it earst yn it Frysk oersetten is. En dat is dien troch Willem Schoorstra dy't de tekst ek ynliedt. Schoorstra kenne wy as kolumnist by Omrop Fryslân, mar benammen as romanskriuwer fan histoaryske wurken oer Grutte Pier en Redbad, mar ek mear hjoeddeiske boeken lykas Swarte Ingels en De Nacht fan Mare, dêr't er yn twatûzen achttjin terjochte de Rink van der Veldepriis foar krigen hat. Werom nei de Edda dy't hiel fraai útjûn is troch Het Nieuwe Kanaal. In hurd kaft en prachtige foarmjouwing. De yllustraasjes binne fan Schoorstra syn dochter Elbrich, dy't bekend is as tatoeëarder. Moai oan de foarmjouwing fyn ik persoanlik dat it sa ynbannich is. Sierlike haadletters, hjir en dêr in yllustraasje, mar fierders gjin útwrydske opsmuk. Dat hat it boek net nedich en sa komme de yllustraasjes just mear ta harren rjocht. Mar de poëtyske Edda, oer hokfoar soarte boek ha wy it no? Lit my dêrfoar in sitaat út Schoorstra syn ynlieding foarlêze. De poëtyske Edda is in samling Yslânske âldnoarske gedichten dy't foar it measte part bewarre bleaun binne yn in midsiuwsk Yslânsk manuskript, de saneamde Codex Regius, soms ek it R-manuskript hjitten. Tegearre mei Snorri Sturluson syn Proza-Edda is de poëtyske Edda de wichtichste noch besteande boarne fan Noardske mytology en fan Skandinavysk-Germaanske heldelieten, fan pre-kristlike leginden en fan it religieus leauwe sa't dy by de Skandinaviërs en faaks Germaanske folken belibbe waard. De gedichten ha neat fan de kristlike wearden fan ferjouwing en ferlossing, earder, lykas opmurken, opmurken sprekke se fan eare, wraak en ferjilding. Dizze myten komme oarspronklik út in mûnlinge, ferheljende tradysje, werjûn yn sangen, epyske gedichten en saga's. De beide Edda's en oare midsiuwske teksten dy't wylens en nei it kerstenjen fan de Noardske folken opskreaun wurden binne, Tsjûgje fan dy mûnlinge tradysje. It meastepart fan dy skreaune teksten binne byinoarswile wurden út ferslaggen, fêstlein yn it Yslân yn de trettjinde iuw nei de jiertelling. Ik soe dus hast sizze wolle dat it de Bibel is foar de âlde Wytsingers, mar dat is in mâle anagronisme dy't de oersetter my wierskynlik net ferjaan soe. Nei Schoorstra syn ynlieding folget in Nederlânske yntroduksje op it mytyske wrâldbyld fan 'e Yslanner en mear oer de ûntstienskiednis en resepsje fan 'e Edda troch Simon Halink, professor oan de Universiteit fan Yslân. Soks fertelt men net efkes tusken de rjappels en de brij troch, dat dêrom hulde foar de yngeande en wiidweidige yntroduksje, dat laat ta in better begryp fan 'e tekst dy't dochs wat ûngewoan is foar immen dy't der net yn sit. Goed is it dêrom ek dat Schoorstra alle yndividuele gedichten nochris ekstra ynlaat. In bytsje kontekst is mei oare wurden net ferkeard. It foarste gedicht fan Gûdrûn. Der binne trije gedichten fan Gûdrûn yn de Poëtyske Edda. Dit, it foarste gedicht fan Gûdrûn, lit net folle Noardske ynfloeden op de basale Súdgermaanske tradysje sjen. Brunhild komt hjir allinne as Gûdrûn har fijân nei foaren en as de oanlieding foar Sigurd syn dea. De trije froulju dy't besykje om Gûdrûn te treastgjen, om't Gûdrûn har fertriet oer de deade Sigurd net uterje kin of wol, lykje optinksels fan de dichter te wêzen, earder as besteande tafoegingen oan de leginde. Yn alle gefallen hat it gedicht in slim emosjonele yntensiteit en gâns dramatyske sizzenskrêft. Gûdrûn siet oer Sigurd syn deade lichem bûgd. Sy tsjirme net lykas oare froulju, mar har hert barstte hast fan fertriet. Sawol manlju as froulju kamen by har om har te treastgjen, mar dat wie net maklik. Minsken seine dat Gûdrûn fan Fafnir syn herte iten hie en dat sy sa de fûgelsprake ferstean koe. Soks wurdt ek fan Gûdrûn sein. Lang lyn wie it dat Gûdrûn stjerre woe, dy't se har fol soarch oer Sigurd bûgde. Se earmoede net, noch wrong se de hannen, noch lamentearre se lykas oare froulju diene. Froede lienlju kamen by har, besochten har swier moed te ferseftjen. Gûdrûn koe net ienris ek mar gûle, sa smertlik wie it fertriet dat it herte hast briek. Trochlofte breiden fan lienlju sieten by Gûdrûn fan goud fergnisse. Hja lamentearren harren grutste leed, it slimste dat se te lijen hân hiene. Dat sein hawwende, it is dus gjin boek dat men efkes flechtich tusken de bedriuwen trochlêst. Mar ja, mei wat foar boek is dat wol it gefal? Kwa taal en ynhâld is it eat dêr't in, lit my sizze, trochsneed Frysk lêzer oan wenne moat. Men moat der mei oare wurden echt foar sitten gean, in goeie plaat op 'e spiler, in goed glês bier ynjitte en dan yn 'e wylde Wytsing syn wrâld dûke. As men de tiid en de muoite derfoar nimt, kriget men der ek hiel wat foar werom. Want wat te sizzen fan 'e Hávamál, oftewol de wurden fan 'e Hege, dêr't in soad saneamde wiisheidsstrofen yn steane. Alle doarren foar't immen deryn komt, moatte begluorke wurde, moatte skôge wurde, want nea is men wis wêr't fijannen sitte yn de hal foar jin. Nea moat in man grut gean op syn begryp, syn hâlding earder hoeden, dy't wiis en swijsum by in wente komt, hat selden rânseljen te freezjen. Gjin betrouder freon kin immen krije as gâns ferstân. It mei dúdlik wêze dat it Schoorstra benammen giet om de taal en tekst eare oan te dwaan. Op in gegeven stuit neamt er yn 'e ynlieding ek mei it grutste respekt foar de boarnetekst. Resensint Jelle van der Meulen fynt it spitich dat Schoorstra net de Yslânske nammen oerset. Hy hat it dan oer in vrij weinigzeggende opsomming van IJslandse namen en hellet dêrby in foarbyld oan út it foarste gedicht fan Helgi Hundingsbani.

Schoorstra hat ticht by it orizjineel bliuwe wollen al hie er dy nammen útlizze kinnen yn de ferklearjende oantekeningen of yndeks fan nammen efter yn it boek. De oersetting is sawiesa in boek foar de leafhawwer, de leafhawwer dy't niget hat oan soksoarte teksten en âldfrinzich Frysk. Dat lêste bedoel ik nammers posityf, want it is wat langer wat mear in griis mei al dy hollanismen hjoed de dei. Mar, hoe dan ek, de leafde foar it orizjineel en it Frysk sjogge jo dus werom yn dit boek. Sa is ek it stêfrym beholden en it bytiden smeudige taalgebrûk, want hoe kin men immen poëtysker útskelle as sa? Loki sei, Swij, Beyla, bist Byggvir syn wiif, en fan kweadens trochkrongen, gjin grutter smet kaam oer de Azebern, do strontbeskiten melkersfaam. Doe kaam Thor deryn en sei, Swij, minne hond, myn machtige hammer Mjolnir sil dy de muolle snuorje. Dyn skouderots sil ik dy fan de nekke slaan, silst om dyn lêste siike sykje. Dus dûk yn 'e mytologyske wrâld fan it midsiuwske Yslân en lit jo oerstreame troch de bytiden bluodrige, grappige, aventoerlike en ynspirearjende ferzen en genietsje fan 'e skjintme dy't it Frysk te bieden hat. It raant allegearre gear yn it tige fraai útjûne boek De Poëtyske Edda.